Илнур әфәнде, гармун, баян әйме, нәрсә әйтсәк тә, ул татарның җаны кебек әйме, ул төп э, татарның музыкаль уен коралы кебек. Ә менә бу бәләкәй гармуннардан бигрәк тә матур көй чыга. Менә сез стажлы музыкант буларак, сезгә ничегрәк, зур баяннарда уйнарга җиңелрәкме, әллә менә шундый бәләкәй уч төбенә сыя торган баян- гармуннарда уйнавы җиңелрәкме? И, сораугыз бик матур. Э, Әлбәттә, минем иң беренче инструментым ул баян. Баян филармониядә эшләгән елларда мин шушы бәләкәй гармуннарда өйрәндем. Әлбәттә, зур баян белән сәхнәгә чыкканчы, кечкенә бәләкәй гармун белән чыгу җиңелрәк, уйнау җиңелрәк, чөнки аның авырлыгы юк. Халык күңеленә барыбер гармун тизрәк барып җитә, гармунны күбрәк ярата. Баян, ул бит инде ул халык уен коралы булса да, академик, классик әсәрләр башкара торган инструмент. Гармон, бәләкәй гармоннар, алар халык күңеленә ачышны тизрәк таба. Чөнки аның үзенең тембры бар, үзенең матур тавышлары бар. Кошлар тавышы күз алдына килә аны тыңлаганда. Э, әле менә концертларда да уйнаганда махсус шушы кечкенә гармоннар белән чыгам. Без беләбез, безнең атаклы э, музыкантыбыз Фәйзулла Туешевның гармоннары бик күп булган әйме заманында. Һәм ул гармоннарына, үзенең музыка уен коралларына хатын-кыз исемнәре куша торган булган. Менә бу җәһәттән синең ничек? Әйе, э, менә мин берничә еллык Ә, Фәйзулла Өтөешевның күргәзмәсендә, гармуннар күргәзмәсендә катнашкан идем. Анда берничә гармун күрдем һәм аларның 19 э, йөз ахырында, 20 йөз башында гармунчылар, гармун ясаучылар, гармунда уйнаучылар, гармун яратучылар шушы бәләкәй гармуннарга Үзләренең яраткан хатын-кыз исемнәрен кушканнар. Минеке, мәсәлән, бу Бәдерниса исемле гармун. Һәм тагын минем Мәриям исемле бәләкәй гармуным бар. Менә бусы Мәриям. Аның үзенең тональности, үзенең тавышы, үзенең тембры бар.
Менә сез мөгаллим кеше буларак та менә шушы кечкенә уен коралларында уйнарга өйрәтәсезме? Ничек яшьләр тартыламы бу һөнәргә? Мин әле институттан тыш Ка, Казан шәһәр филармониясе базасында урнашкан оешкан балалар филармониясендә дә эшлим. Анда минем җитәкчелектә балалар халык уен-кыралары ансамбле бар. Менә шушы балаларга мин шушы бәләкәй инструментны өйрәтүне башларга дип уйлап торам. Ә менә шушы уен, сезнең кулыгыздагы уен коралларын кем ясады, үзегезме, ничек? Бә, бәләкәй гармун, бәләкәй концерт гармуны, руслар аны черепашка дип әйтәләр. Бердән ул Ташбакага да ошаган ахырсы. Икенчедән алар Кирово Череповецк шәһәрендә ясала, шуның өчен черепашка дип әйтәләр дип уйлыйм инде. Бу инструментны Салих Шәйдуллин ясады. Салих абый Шәйдуллин Ул безнең татар музыкантларына бик күп гармуннар ясаган кеше. Аның гармуннары бик сыйфатлы санала, бик матур тавышлы гармуннар. Аннан соң икенче гармуным, бәләкәй гармун, ул Рәисов Юлин гармуны. Ул аның үзе ясаган гармун.
Менә без беләбез бит, әйме, дәү баяннар, гармуннар бик кыйммәт йөри. Бәләкәйләре тагы да кыйммәтрәкме, ничек? Баяннар кыйммәт, э, чөнки анда э, чит ил детальләре күп анда. Гармуннарны, аларның телләрен Италиядән кайта. Э, әлбәттә, минем бу 20 еллык алган гармун, ул минем 15 меңгә төшкән иде. Берсе 15 меңгә, берсе 23 меңгә төшкән иде. Һәр бәлки ул 50-60-70 мең тирәсе бардыр хәзер. Әлбәттә, халык уен коралы булса да, бу бәләкәй гармуннарда э, классикында уйнарга була. Менә сезнең хөрмәткә мин Салих Сәйдәшевның Сандугач җырын уйнап күрсәтәм.

Миннур әфәнде, әлеге уен коралының авырлыгы күпме? Әй, авырлыгын үлчәгән юк, но бу инде бер 200 грамм бардыр бу инструмент. Менә ул карасагыз, төзелеше бик гади дә кебек күренә. Э, әмма аның өйрәнер өчен миңа бер елга якын вакыт китте. Чөнки ул бер үк кнопка, бер үк клапан ике төрле тавыш чыгара. Мехны тартканда бер төрле, күрәкне кысканда икенче төрле. Э, аның биш кенә э, төймәсе бар. Менә шуны мехында туры китерә кирәк уйнаганда, төймәсендә туры китерә кирәк.

Илнур әфәнде, менә без бүген Фәйзулла Куйшевны да искә алдык. Әйме, мин беләм, Фәйзулла ага уйнаганда, әйме, халык алдында чыгыш ясаганда гармуннарын чөеп-чөеп җибәрә торган булган. Менә хәзер андый уен, шулай уйнаучы музыкантларыбыз бармы безнең? Менә сезнең иниститутта, бәлкем, шундыйларны әзерлиләрдер. Моның өчен махсус өйрәтмиләр. Менә мин күргәнем бар иде, мәрхүм Рөстәм Вәлиев шулай иттереп уйный иде. Менә шулай иттереп кенә. Аның өчен өйрәнергә кирәк, әлбәттә. Бияле киеп тә уйныйлар бит әле, әйме? Бияле киеп тә уйныйлар.
Инде инде хәзер менә яшь гармунчыны мин күзәтәм, Айнур Муратов дигән сәләтле гармунчыбыз бар. Ул да менә шулай иттереп кенә җибәрә. Әлбәттә, утырсаң, өйрәнсәң, була матур иттереп. Өйрәнергә була. Менә без беләбез бит инде уен кораллары, именно халкыбызның уен кораллары. Ул бит инде менә безнең милләт елап кына утырмаган, күңелен менә шушы уен кораллары аша күңелендәген тирә-юньдәгеләргә җиткерә торган булган. Менә сез үзегезнең укытуч балаларыгызга, студентларга өйрәткәндә менә бу милли кодны җиткергәндә нинди алымнар кулланасыз?
Әлбәттә, мин аларга башта уйныйсы килгән әсәрне тыңлап чыгарам, куша мин. Гармунда ничек уйнаганнар, хәзер ничек уйныйлар бу көйне, элек ничек уйнаганнар, ничек җырлыйлар, нәрсә турында җырлыйлар. Күп студентның э, ялгыш кына килеп кермиләр, аларның или әнисе, или әтисе, или әллә бабасы, яисә әбисе гармунда, курайда, Думбырада, скрипкада уйнаган була, яисә җырлаган була. Алар аны тыңлап, шушында алар шикелле җырлыйсы килеп, укырга керәләр. Уйный башлаганда татар моңы, татар милли төсмәре булсын өчен без инде тырышабыз. Мин тырышам, э, менә мелизматика дип атыйбыз. Ул халык киендәге менә шушы э, рәсем бизәк, бизәк дип атыйбыз инде без аны. Милли төсмәр. Менә шуны өйрәтергә тырышабыз. Ә Бию көйләрен өйрәнгәндә тиз, җитез көйләрне өйрәнгәндә көй э, яисә җитез булырга кирәк, дәртле булырга тиеш көй. Күңелләр җилкендерелеп, биеп китәсе килерлек булсын. Яисә ул моңсу булырга тиеш. Елата торган, моңсу, халыкның уйлата торган, елата торган, уйландыра торган көй булырга тиеш. Э, моңсу көйләрне моңлы иттереп, җитез көйләрне, дәртле бию көйләрен Дәртле иттереп уйнарга өйрәтергә тырышабыз. Әлбәттә, бу гармонның бер генә яклы күрсәгез, күрә, э, Аның үзенә аккомпанементы юк. Ул һәрвакытта берәр баян белән, гармон белән, яисә э, минусовка дип аталар, фонограмма, минусовый фонограмма белән уйнаганда гына отышлырак була. Э, мин балаларны өйрәтәм күбрәк домбырага, егетләрне гармонга өйрәтәм. Э, гармон белән домбыра булганда, алар э, тулы ансамбль дисәк тә ялышмабыз. Чөнки ул баян үз-үзенә Аккомпанемент ясый торган, аның басы да бар, бакалары дип әйтәбез инде татарча. Басы да, аккорды да бар. Бу якта, уң ягында көйне уйный ала. Ә домбыралар күбрәк алар инде э, фон, аккорд гармонияне тота. Кирәк чакта инде ялгыз уйнау сольный партиясендә уйный ала. Ә менә уен коралларына кытлык юкмы, ничегрәк?
Әлбәттә, ул инде ул безнең Авырту сорау дисәк тә була. Безгә инструментлар профессиональ, яхшы сыйфатлы музыкаль инструментлар җитеп бетми. Менә шуларны булдыру өстендә эшләргә кирәк. Ә болай кызыксына торган яшьләребез бар безнең. Кызыксына торган яшьләр бар. Менә инде безгә Геннадий Макаров эшләп биргән думбралар бар, саз гөсләләр бар, курайлар бар менә заказ буенча кайтартылган. Курайлар менә шул булган инструментларда өйрәтәбез. Әлбәттә, менә башкорт халык милли уен кораллары ансамбле белән чагыштырсак, безгә дә алардан калышмыйча инструментлар булдырсак иде. Димәк, безнең өмет бар әле, әйме? Өмет бар, яшьләр бар, яшьләр булганда, аларны өйрәткәндә инструментлар да булыр дип ышанасы килә. Безнең коллекциядә баяннан тыш, Берничә гармун бар менә. Бер вараксин, венский типта гармун бар. Хам хромкабыз бар. Тальяннарыбыз бар. Алар һәрберсе үзенең тембры һәм тональности белән аерыла. Тальянда тагын бер киюнисем килә. Э, җитез дәртле бию киюнисем килә.